Yang sana ketemu lagi lawan acil lima bukan emas bukan perak nah ini part dua nya lah tadi itu part satu nya mama acil handak bakisah ini mama acil handak bakisah pulang kita saksikan sama sama cekidot si susuanang suanang lah ngarannya suanang suanang nih kisahnya sayang bener lawan bini itu mm -mm. lima kali bah kawin lagi bini ti bungas Bulik bahenol. Pakai.
Lalangkarnya pang kisahnya di kampung. Hmm. Ya kanangan nutu bunga desa lah yeah. di kampung kan. Apa jar pada suatu hari garing datang piknik teh garing hmm. datang di pantai. Datang bulan madu jar. Bulan madu ke pantai kisahnya tang kisong kita. Garing. garing kisahnya nembini nih. Mm -mm. Keluar masuk rumah sakit sudah. Mm -mm. tambah kampungan sudah garing. Jadi sakanya meninggal tuh kan garing tuh. Nah. Bininya tuh tadi. Bini suanang tadi. Mbah itu, apa jar kanang-kanangan biniku ni ka maninggali aku ni, bini bulik sudah kaini jar, kanang-kanangannya kadada jar, maka bini bungas lagi kaini jar, di elus-elusnya mayat bininya ni tadi, lingah-lingah urang, di hirisnya batu kala bininya tu, batu kala nah jar, batu kala ini gin nah jar gasan anu kanang-kanangan aku ni jar, jar nang laki ni. Urang bulikan jar kisahnya batu kala itu dijamurnya di luar di atas meja dilapitinya kain kuning saking karamatnya gih kisahnya kenang kenangan bini nih dijamur jar di atas kain kuning hari kalawan hari sudah keliming tarus sampai licin iih dah nu digiling jar lawan tangan menggiling batu kala itu sambil nangis lah nangis tuh biniku biniku jar kesayangan dua bini tadi bini bungas Jadi jar udahnya licin ko tuh kan nyenyak karing bawa ai jar ka tukang utas handak minta ulah akan batu utas sakira tapakai kisahnya hari hari batu kala bini tuh supaya kada hilang kisahnya lah
jadi mang jar ulah akan lah ulun jar batu utas hari ini jua jar mahih jar aku haur lagi nang ai cuman hari ini jar isuk isuk gin lah jar kada jar hari ini jua ulun jar gair kalu hilang batu ulun ni jar urang lain tuh ada jua disitu handak maulah batu utas tuh.

Ikam bulik jar. Nya maling jua lah sakalinya lah. Maling jua sakalinya nang handak maulah batu tas ni. Manaksir bunyi larang banar tu harga batu itu. Pas inya bulik, diambilnya batu nitu. Pas kaluar, kaluar datang di wc nang tukang ulah utas ni handak maulahakan di si Suanang tadi. Kadada lagi batunya, hilang. Jar kamana nya batu si Suanang ni tadi kadada lagi di sini. Abu taidar di angkati segala tikar tikar pokoknya dari buncu ke buncu di heti kula takipai kadada apa mun nang di dalam muntung maling iya, itu iya. tadi dibuatnya ke dalam muntung malu kan lah jar si suanangnya nih tadi hmm. sudahlah jar mang jar diulahakan batu tasulun tadi jar eh batunya dia hilang nang aja jar hei pok diulahakan jar mamai tukang anunya pusang tukang tasnya mamai pusang cari kalau cari kada sing dapat nang malumuk mak batu kala itu tadi empat juga kisah mencari buang bakas hmm. Bapadah kada dapat jua. Jadi jar tukang utas tu, Tarbuat dari apa garang nang jang batu ikam nini jar? Maka ikam manangis balangsalangsar batinjak-tinjak kaitu jar, manangis rambut dirungguti jar, manangis jar. Apa garang jar? Batu apa itu jar? Apa garang tadi jar? Nya kada jalas kalu ngaran kadada kakaruan anu mana sambil manangis madah kalo jadi kada jalas. Apa garang jar? Batu apa garang jar tukang utas pulang basa utasnya. Tahulah pian itu.

Sakalinya an napa jar pulisi ikam maka tamuntah muntah kaitu disetup kada kawa buka ikam takapnya oleh pulisinya ulun pa ai jar talu mubatu kala babinian makanya ulun ja kada kawa mandangar ngitu jar disuruhnya pa jar ba headset malingan itu kada mandangar lagi ampihnya muntah kisahnya tambahi lagi kisahnya. Kaina pulang kita bakisahan pulang lah nah cukup sakian haja sudah jar mama ulun kisahnya.